Wel, pnawn da, yym croeso i chi i gyd i'r sesiwn gynta' 'ma o Ar Lên yym 2023. Dan Gydan Concrit ydi ydi'r nofel o dan sylw heno 'ma ac yym dwi'n falch iawn o ga'l cyflwyno Doctor Miriam Elin yym Jones sef darlithydd yn y Gymraeg yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Yym ma' hi hefyd yn llenor ag yn dramodydd ond 'i arbenigedd hi yn 'i gwaith ymchwil ydi ffuglen wyddonol y Gymraeg a mi nath 'i gwblhau yym 'i doethuriaeth ar y pwnc hwnnw. Felly yym dwi heb mwy o eiria dwi mynd i drosglwyddo chi drosodd yym i Miriam a gobeithio y newch chi fwynhau'r sesiwn adolygu yma ar dan gadarn gongrit. Diolch Miriam. Diolch o galon Ffion am um, y croeso a'r cyflwyniad. Fe na i just rannu'n sgrin yn gyflym iawn iawn. Gan obeithio bod chi'n gweld y pwynt pwer. Gwych. Um, Mae'n edrych yn addawol pen yma. Um, felly, ie, peth cyntaf, pnawn da, diolch y galon i chi hefyd sydd wedi dod pnawn yma um, i wrando ar y sesiwn. Um, mae i weid y gwir yn fraint i gael manteisio ar y cyfle i drafod dan gadan goncrit. Um, a'r gwir amdani yw bod rhaid fi ddechrau'r cyflwyniad heddiw gyda bach o gyfaddefiad um, yma o'n swyddfa ym Mhrifysgol Abertawe. Um, rwy'n bach o, a sgai'r pwynt pwer i weithio, dwi'n bach o superfan o waith Mihangel Morgan. Um, roedd darganfod i waith e pan o'n i'n far ddegau, a dwi'n cofio darllen y nofel hon fy hun. Um, yn wir wedi gwir newid, dwi'n meddwl, y ffordd mod i'n edrych ar lenyddiaeth y Gymraeg. Roedd e'n teimlo'n gyfoes, yn heriol, a hwnna'n rhywbeth am waith Mihangel Morgan yn gyffredinol, dwi wir yn ei fwynhau. a wrth lunio fy ymchwil i ffuglen wyddonol y Gymraeg, fi es i'n ddigon lwcus i gydweithio gyda Mihangel Morgan hefyd, fel y gwelwch chi. Um, ac yn fy marn ni, dan gadan goncrit sydd ymlith y gorau o'i waith. A wir, dyw awr, tri chwarter awr, awr fach i'w trafod fel nofel, just ddim yn ddigon o gwbl. Ond digon ohona i am fangioelio dŷ gwylidd reit ar y dechre. Yym yn ystod y sesiwn yma gyda chi yym dwi'n gobitho trafod ychydig o themâu'r nofel gyda chi er mwyn gallu'ch arfogi chi gyda'r wybodeth i ymateb i gwestiynau yr arholiad llafar sydd ar gorwel gyda chi. Yym ac wrth gyflwyno'r themâu yma dwi'n gobeithio hefyd gyfeirio at gymeriade penodol at ddyfyniadau defnyddiol ac at enghreifftiau o ddarllen synoptig hefyd. Um, rydw i hefyd yn awyddus i holi, falle, beth sydd gan y nofel hon o 1999 ei ddweud am ei byd ni heddiw. A yw i dal i fod yn berthnasol o gwbl, a falle bod gyda chi'ch barn bendant ynghylch hynny. Ond dyma hefyd, yn y sesiwn hon, eich darbwyllo chi cyn yr arholiad llafar. You've got this. Dwi'n siŵr y byddwch chi eisioes yn gallu adrodd rhannau helaeth o'r nofel hon yn eich cwsg ar ôl i darllen a'i hail ddarllen i gyda'ch athrawon chi. Um, angobaith i hefyd yw eich bod chi wedi cael yr un blas ar y nofel ag ydw i. a gobeithio bod chi'n gallu darganfod pethau newydd ynddi bob tro i chi'n ei darllen hi. Um, a mwriad i heddiw yw just cyflwyno am felly drywydd newydd o bosib, am felly gwestiwn falle bydd yn ddefnyddiol i chi um, wrth fynd at um, yr arholiad llafar. Felly, y lle gorau i ddechrau, am wn i, yw gyda theitl y nofel. Wrth gwrs, dwi'n gobeithio eich bod chi falle wedi darllen y nofel i gyd erbyn hyn ac cyrraedd y diwedd, ac os nad ydych chi, falle bod hi'n werth i fi rybuddio chi nawr bod yna ambell i spoiler itha mawr ar y ffordd. Ond mae ystyr ymarferol iawn, os ydych chi wedi darllen y nofel i gyd, i deitl y nofel Dan Gadan Goncrit, gyda gardd goncrit mam, mam y losin a phwdin mawr yn datgelu ei chyfrinachau dychrynllyd erbyn diwedd y nofel gyda dyflaniad Maldwyn Taflyn Lewis. Ond mae'n hynod o debyg hefyd i linell o'r soned Cymru 1937, gan A. Williams Parry. Soned a ysgrifennwyd ar ôl i Saunders Lewis gael ei ddiswyddo, yn dilyn ei ran ar ran y genedl yn llosgi'r ysgol fomio ym Mhen y Berth. Fel y gwelwch chi, ysa A. Williams Parry'r gwynt i newid agweddau'r rhai sy'n gyfrifol am ddiswyddo Saunders Lewis a'r Cymry sydd wedi bod yn, yn gyfrifol am alluogi hyn i ddigwydd. Sylwch yn benodol ar y linell Gwna ddaeargranfeirdd dan gadarn goncrit Philistia. Mae'n linell sy'n herio darllenwyr y gerdd hon i fod yn effro i'w diwylliant a'u hanes cyfoethog, i werthfawrogi beth sydd gyda nhw fel cenedl. Ystyr y gair Philistine yn Saesneg yw 'a person who is hostile or indifferent to culture and the arts', ac wrth ystyried hynny, meddyliwch am gymeriadau dangad a goncrit, am academyddion yr Adran Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Caerefydd yn benodol. Mae bratiaith dedwydd Roberts a disgrifiadau Maldwyn Taflen Lewis ohoni yn dangos rhyw ddirmyg amlwg tuag at y Gymraeg. A gofiwch chi o bosib, dedwydd Roberts yn dwrdio Norman Prosser, Oh for God's sake, Norman, dy faes di yw'r Eighteenth Century, ar dudalen 52. Does gan yr un o'r darlithwyr ddiddordeb yn y darlun llawn, dim ond yn maes eu harbenigedd bach nhw. Ac nid yn unig hynny, ond dyma chi academydd sy'n chwilio am gopi o weledigaethau'r bardd cwsg, gwta pumuned, pun darlithio. Mae diffyg parch yr academyddion yma at ei gilydd, at yr iaith, at bobl yn gyffredinol, yn codi ofn ar rywun, A gallaf wir eich sicrhau i chi nad yw'n adlewyrchiad teg iawn o'r sefyllfa yn adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru heddiw. Um, ond yr unig gymeriade yn y nofel sy'n gwirioni'n lân wrth drin a thrafod llenyddiaeth a thrafod ysgrifennu'n greadigol yw'r gyrrwr tacsi a'r gyrrwr lorïau. Ac er bod Maldwyn Taflyn Lewis ei hun yn hoffi meddwl ei fod yn un o'r werin, mae e'n ymddangos yn berson sy'n eitha out of touch o bosib. Ond o ystyried y linell gwna ddeiargrynfeydd dan gadarn goncrit Philistia, mae'n linell sy'n teimlo'n hynod berthnasol i gatalog o waith llenyddol Mihangel Morgan yn gyffredinol. Fe ddisgrifwyr fel drylliwr delweddau, rhywun sy'n torri delwedde'n rhacs ac yn rhyw botio nhw'n ôl at ei gilydd. a beirniad llenyddol John Rowlands a ddywed drylliwr delweddau yw Mihangel Morgan, fandal o lenor sy'n gwneud popeth y mae'r meta-naratif cenedlaethol a llenyddol yn ei wahardd. Ef yw'r un sy'n tynnu mwstash ar y Mona Lisa. Ac yn wir, nid oes wir llais tebyg iddo yn y Gymraeg. Mae'n awdur sy'n trafod rhywioldeb hoyw yn agored, ac mae'n un sy'n darlunio tirluniau dinesig um, a naws de-ddwyreiniol um, i'w nofelau hefyd, ac ymddangosodd ei waith mewn gwirionedd yn ystod cyfnod eitha cyffroes um, yn llenyddol. ochr yn ochr â gwaith gan Robin Llywelyn ac Angharad Tomos, awduron eraill yn y Gymraeg sy'n herio ein disgwyliadau ni fel darllenwyr ac yn chwarae gyda nifer o elfennau ôl-fodern. Ac mae Mihangel Morgan, fel y gwelwn faes o law, yn un sy'n aml yn cwestiynu'r ffin rhwng yr hyn sy'n real a'r hyn sy'n ffuglen pur. Dywed mewn cyfweliad, fel y gwelwch chi ar y sleid, dywed mewn cyfweliad yn dilyn cyhoeddi nofel gynta Dirgel Ddyn a enillodd iddo rfyd a ryddiaith yn 1993. Y gwir amdani yw nad oes dim un llyfr erioed wedi gallu adlewyrchu realiti yn ei grynswth. Buasai'n cymryd ugain tudalen i ddisgrifio'r weithred o agor drws. A hyd yn oed wedyn, nid y weithred o agor drws a geid, eithr disgrifiad mewn geiriau o'r weithred. A fyddai hwnna ddim yn realiti? Beth bynnag yw realiti. Mae'n fy nharo i'n arwyddocaol nad oes gennym ni'n gair Cymraeg ein hunain am realiti. Felly mae'n mae ymwybodol iawn o bŵer ffuglen, a falle disgwyliadau pobl hefyd. Efallai eich bod chi wedi sôn am uniaethu gyda nofel, bod y, y hyn sy'n digwydd yn realistig. Mae dan gadarn goncrit yn dawel bach yn gynnil iawn yn herio hyn. Ac er bod e'n ymddangos yn holl nofele Mihangel Morgan, mae'r gred hon ar ei fwyaf soffistigedig yn dan gadarn goncrit. Mae'r nofel yn slei bach yn siglo'r hyn rydym yn ei ystyried yn real neu'n realaidd. A byddwn ni'n dod nôl at yr elfennau hynny yn y nofel, at sut mae'r um, nofel yn ymdrin na hynny fel thema yn nes mlaen yn y sesiwn. Um, ond gwelwn hefyd bod Mihangel Morgan yn graff iawn wrth iddo baredio enwau llenyddol cyfarwydd. Mae gweledigaethau'r bardd cwsg yn ddarllen synoptig falle ac yn gyfeiriad synoptig defnyddiol o ran y nofel. A nid yn unig y mae'n cael ei chyfeirio gan um, academyddion um, Prifysgol Caerefydd, ac hefyd mae'n cael ei adlewyrchu yn y dair rhan um, sy'n ffurfio nofel dan gadan goncrit. Ond fe welwch chi Elis Wyn, enw'r awdur ei hun yn gyrru tacsi, a Hedd Wyn y bardd rhyfel yn gyrru lori. Gwna Mihangel Morgan hyn hefyd yn y gyfrol Straeon Byrion, Kate Roberts a'r Ystlum, gan gynnig golwg newydd ar rai o enw enwau enwocaf y traddodiad llenyddol Cymraeg. Ac ar yr olwg gyntaf, gellid dweud, fel y mae John Rowlands yn ei awgrymu drwy sôn amdano'n dynnu llun moustache ar y Mona Lisa, mae'n mae'n edrych fel petai'n gwneud hwyl am bennau'r ffigyrau yma, Ond fodd bynnag, wrth edrych ar waith Mihangel Morgan mewn darlith ddiweddar ar gyfer yr Eisteddfod Amgen yn 2020, dywed Rhiannon Marx nad llenor mor radical yw Mihangel Morgan wedi'r cwbl, a bod gryn dipyn o barch ganddo at y traddodiad llenyddol. Felly fel y gwelwch chi, mewn diwylliant sy'n ofni tranc yr iaith, efallai nad yw'n annisgwyl bod pryder ynglŷn â dyfodol yr iaith Gymraeg yn cael ei fynegi'n gyson yn ein llenyddiaeth ni. Ac y mae hyn yn wir am Mihangel Morgan. Er ei fod yn ymddangos fel petai'n radical, yn tynnu stumiau ar y traddodiad llenyddol, yn dychanu cewri mawr ein llên. Mae e hefyd, ar yr un pryd, yn poeni'n fawr am barhad y traddodiad llenyddol. Felly mae ei radicaliaeth amddangosiadol e yn fwgwd i bryder eitha Ceidwadol. Felly mae'n ddiddorol mai cymeriadau falle dosbarth gweithiol y nofel hon sy'n ymddiddori fwy yn llenyddiaeth y Gymraeg na'r academyddion. Ac efallai mae gyrru y nofel yn ei flaen mae'r brodyr Wyn yn ei wneud. yn gyrru'r Gymraeg at ei Ffranc yn ellid dadlau erbyn diwedd y nofel, ond fe adwai i chi ddod i benderfyniad ynghylch hynny. Ond fe welwn fod y cyfeiriadau llenyddol yng ngwaith Mihangel Morgan nid yn arwydd o dynnu hwyl nac yn ddilorni, ond mae'n arwydd o barch, ac yn arwydd sy'n ein atgoffa ni i werthfawrogi'r hyn sydd gyda ni. Mae Mehangen, heb os, yn awdur sy'n ymwybodol iawn o'r rheolau cyn eu torri nhw fel petai. Ac mae hyn yn ein symud ni ymlaen yn daclus a ddechrau trafod themau'r nofel. Um, fe welwch chi yym fy mod am gyfeirio at y at y deunydd synoptig ac ambell i ddyfyniad perthnasol wrth fynd drwyddi draw. A'r hyn dwi eisiau ei ddechrau i'w wneud yw dechrau gyda'r thema Cymru a Chymreictod. Gan gofio yr hyn a ddywed John Rowlands am Mehangel Morgan yn herio'r meta-naratif cenedlaethol. Mae'n awdur sy'n gwyrdroi ein disgwyliadau ni o beth yw Cymru a beth yw Cymreictod. Efallai fel cymdeithas, y byddwn ni'n disgwyl, mae darlithydd parchus a'n prif gymeriad, Maldwyn Taflyn Lewis, ddylai arwain y ffordd o ran hyrwyddo'r Gymraeg a'i pharhad yn dan gadarn goncrit. Ond fe'i welwn fel dyn arwynebol, sy'n hoffi gael ei weld yn pwyllgorau, yn siarad ar y teledu, yn darlithio'n gyhoeddus, gan ddweud dim am ei fywyd personol, na'i ddiffyg moesoldeb chwaith. Mae'n projection yn daflun, fel y mae ei ail enw'n awgrymu, yn hytrach nag yn ddyn o unrhyw swmp a sylwedd. Mae'n cuddio'n nifer o gyfrinachau, fel ydyn ni'n ei wybod. Um, a hyd yn oed hyn, a hynny hyd yn oed cyn iddo daro'r ferch fach ar yr hewl, gan gynnwys ei ymweliadau gyda Lois y Bytain, a'i wir deimladau tuag at Tony Drian, ei wraig. O ran trafod argraffiadau arwynebol, yn yr un modd mae Ellis Wyn y gyrrwr tacsi yn argymell llety Bee and Bee Mama Losin a Pwdin Mawr i Alys pan ddaw hithau i Aberdydgu i chwilio am ei chariad Patrick. Meddai, Maen nhw'n Gymry Gymraeg, wi'n gwybod bod y lle'n ddiolwg o'r tu allan, ond wi'n siŵr y cewch chi groeso cynnes yna. Fodd bynnag, dywisa Alice fynd i le glanach, mwy deniadol, gan gyfarfod â'r perchennog Saesneg hi haeth yno. Dyw lle dyran, brwnt ei olwg, ddim yn ei denu, ac i ryw radde, mae Alice yn lwcus iawn ei bod wedi teimlo'n anghynnes am y lle. Ond disgrifia Elis pwdin mawr a mam losin fel pobl hael a charedig sy'n barod iawn i dalu'n dda. Fodd bynnag, rydym eto ar, ar ddiwedd y nofel yn dysgu o ble mae'r holl arian a'r trugareddau di-ri wedi dod. Wrth ail ddarllen, mae'r cliwiau yno o'r cychwyn cyntaf, yn enwedig yr oriawr Mickey Mouse cofiadwy yna, sy'n ymddangos mwyaf sydyn, a'r arddwn pwdin mawr. Yr hyn sy'n ddiddorol, fodd bynnag, am gymeriad Ellis Wyn y gyrrwr tacsi, yw ei fod yn cyflwyno rhyw fath o sylwebeth ar bawb a neb yn y nofel. Mae'n gwylio'r byd o'i gwmpas, ond nid yw'n gwneud llawer i gyfrannu at y byd hwnnw, serch ymfalchïo yn ei radd yn y Gymraeg. Ar dudalen 113, sylwch ar Ellis yn datgan, Fel gyrrwr tacsi, dwi'n gorfod cymryd pawb a phopeth yn ddi-gwestiwn. Bron bod ei anallu i herio neu gwestiynu'r hyn sy'n digwydd o'i gwmpas wedi arwain at fod yn gyfrifol am farwolaethau rhai o gymeriadau ymylol y nofel. Sylwch ar y paragraff swmpus, pan fo Elis neu Hedd yn siarad. Mae penod chwech y drydedd rhan yn enghraifft wych o hyn. Bron nad oes ffilter ar ei parablu. Ac fel beirniad llenyddol, a dyna ydych chi os ydych chi'n astudio Cymraeg fel pwnc lefel A. Ein rôl ni yw cwestiynu pob un gair a phob un gweithred, a sylweddoli bod pob awdur yn dewis a dethol ei geiriau yn ofalus. Ac mae'r llif, o, uh, rhyw lith yr isynwybod yma yn rhan, uh, yn rhan pwy, bwysig iawn o gymeriadau'r gyrwyr. Disgrifir y nofel, Dan Gad A'n Goncrit, yn banorama cymdeithasol gan Lyngharad Price mewn adolygiad, ac yna hynny o beth, mae'n hawdd iawn cymharu'r nofel hon i nofel arall ar y maes llafur, sef Un Nos o Leuad gan Caradog Pritchard. Wrth ystyried llif yr ymwybod Elis Wyn yn benodol, mae arddull y ddwy nofel yn debyg ar adegau. Gallwn hefyd weld gast anferth o gymeriadau ymylol yn dylanwadu ar fywyd y prif gymeriadau a'r gymdeithas yn y ddwy nofel. Fel y mae iechyd meddwl yn broblem i'r gymdeithas gyfan yn y nofel Un Nos Ôl y Leuad, mae planc yr iaith a'n parch, neu'n diffyg parch, at ein Cymreictod yn broblem i bawb yn Dan Gadan Goncrit. ac yn ei hadolygiad hithau o dan gadarn goncrit, tyna Angharad Price yn sylw at yr agwedd tuag at Gymru Cymraeg y nofel. Ond gellid honni mai un o chacynnau dychan mwyaf parhaus y nofel yw'r tueddiad amlwg ymhlith y Cymry Cymraeg eu hunain i ffafrio eu cyd Gymry Cymraeg gan anwybyddu ei pheledigrwydd, fel petai siarad yr iaith ei hun yn rinwedd moesol goruchaf. Does neb, sylwch, yn amau Maldwyn Taflin Lewis o fwrw'r ferch ar yr hewl. Er iddo ddychwelyd i'r union fan hwnnw eto a siarad ar heddlu ac ymddwyn yn hynod amheus. Ac mae'r ffordd y mae efe sy'n denu'r heddlu i 52 Wellington Street yn arwydd y caol. jyst achos bod y Cymry Cymraeg yn digwydd troi yn yr un cylchoedd. Doedd y cymeriadau eraill a laddwyd yno ddim yn ddigon pwysig i ddenu sylw neb. A beth am ein syndod bod Camel, a hwnnw'n siaradwr Cymraeg, yn ddigartref? A beth am Lois y Bytain, hefyd, sy'n dod o ogledd Cymru? Ond nid yw hynny'n dweud llawer am yr hyn a ystyria Mihangel Morgan am ragdybiaethau ei ddarllenwyr. O ran hynny, ydych chi hefyd wedi sylweddoli bod nifer o olygfeydd bychan lle mae'r Gymraeg yn cael ei dilorni gan gymeriadau ymylol? Mae Doctor Damer Einon, er enghraifft, academydd ym maes hanes Cymru, yn un sy'n barod iawn i ddilorni'r Gymraeg yn gyhoeddus. Ond gwelwn hefyd gymeriadau yn gweini drwy gyfri'n Saesneg, yn dweud 'thank you' a 'dim smoco', yn gwisgo bythydynau Cymraeg a balchder. Ac mae'r cynghorydd lleol, Mair Probert, yn troi i'r Saesneg yng ngweidd pawb, rhag colli y pleidleisiau. I nifer o gymeriadau'r nofel, mae'r Gymraeg yn teimlo fel niwsans. Gweler hefyd ymwelwyr i Aberdydgu yn holi Alice am y Gymraeg ar dudalen 268. Hey, are you Welsh? gofynnodd. We've been here for three days and we haven't met a single Welsh person yet. Fodd bynnag, nid yw'n fater o Saeson yn beirniadu y Gymraeg yn unig. Ond mae Maldwyn, fel Cymro Cymraeg, yn barod iawn i feirniadu Cymraeg ei gyd-weithwyr a'i gymar. Mae iaith Tony ei wraig, er enghraifft, sydd wedi dysgu'r Gymraeg, yn mynd dan ei groen. ac mae'n ddilornus iawn hefyd o iaith lafar Heulwen, ysgrifenyddes yr adran astudiaethau Celtaidd, hyd yn oed pan mae'n trio peidio dangos ei fod wedi lladd merch ar yr heol. Beth sydd hefyd yn ddiddorol yw sylw Elis Wyn ar dudalen 110. Hen bobl yn unig yw'r hen bobl yw'r unig gwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg am un gyson, heblaw am ambell ddysgwr, a diolch byth amdanyn nhw. Gallwn gymharu sut mae Maldwyn yn trafod y gwahaniaeth rhwng gynulleidfa oeraidd di-fywyd yn y brifysgol, i'r croeso cynnes y mae'n ei dderbyn mewn nosweithiau yng nghwmni canghennau Merched y Wawr. Yn ogystal, mae Dave ac Anna, y myfyrwyr sy'n ceisio blac meilio Maldwyn, yn datgan yn gwbl agored nad ydynt eisiau gweithio i gyflawni eu graddau dosbarth cyntaf yn y Gymraeg, er bod ganddyn nhwylltau y gallu i wneud hynny. Ac o ystyried hynny, gellid datgan nad oes dyfodol llewyrchus iawn i'r Gymraeg yn sgîl diffyg diddordeb y cymeriadau o'r genhedlaeth iau yn y nofel hon. Nid dathliad o amrywiaethu'r Gymraeg yw'r nofel, ond mynegiad o bryder wirioneddol ynghylch ei Ffrainc ac agwedd y gymdeithas ehangach yng Nghymru a thu hwnt tuag ati. Mae nofel arall gan Mihangel Morgan, sef Pant Glas, yn cloi gyda chymeriad yn penderfynu mai Saesneg y bydd hi'n siarad â'i baban, um, gan ddynodi diwedd pendant i ffordd arbennig o fyw. Tybed ai'r eiliad cyn y diwedd yw dan gadain goncrit fel nofel. Ac o ran darllen synoptig, gallaf hefyd awgrymu'r nofel Annwyl Smotyn Bach gan Lleucu Roberts, sydd hefyd yn darlunio plentyn fel symbol am barhad, a falle diffyg parhad, yr iaith Gymraeg, techneg sy'n gobeithio deffro pobl i sylweddoli gwerth yr iaith a'i diwylliant cyn iddi fynd yn rhy hwyr. Ac yn wir, wrth gwestiynu yr hyn sy'n digwydd yn y nofel, ac ystyried agweddau'r awdur at Gymru gyfoes a Chymreictod, efallai mai arwyddocâd yr efeilliaid iaith a llên yw'r cwestiwn mwyaf sy'n ein wynebu wrth drafod y nofel hon. Tybed beth yw eich barn chi am yr enwau symbolaidd yma? Sylwch nad yw Mared, mam yr efeilliaid, yn enwi'r un y fu farw. Oes ots a iaith neu llên sy'n cael ei lladd?

Teimlaf wrth ddarllen ac ail-ddarllen Dan Garden Goncrit. Mae yna manylion bach y mae deall y nofel hon. Mae yna manylion bychan yna. Mae ergyd colli iaith neu llên. Sylwch ar y dirywiad yn y cymeriadau yn dilyn marwolaeth y ferch ar yr heol. Mae Mal yn mynd o'r Alfa Romeo coch pwerus ar ddechrau'r nofel yn i golli statws yn araf bach, yn golli bwys cyn colli ei bwyll yn bodio am lifft fel cardotyn a marw mewn B&B rhad dan amgylchiadau dychrynllyd. Wrth gyflwyno Elis Wyn yn y nofel, mae'n brolio am y sticker sydd ar ei dacsi ac yn brolio ei fod yn adnabyddus fel tacsi, gyrrwr tacsi sy'n siarad Cymraeg. Ond erbyn diwedd y nofel, mae pawb yn ei adnabod fel The Death Cab. Mae marwolaeth a'r ffin denau rhwng byw a bodoli yn cael effaith anferthol ar gymeriadau'r nofel hon. Mae pawb hefyd yn siarad am farwolaeth naill ai iaith neu llun y groten fach, yn rhyw fan yn y nofel. mae'n mae'n yn y cefndir o hyd. Um, am, boed hynny drwy sgwrsiau, staff astudiaethau Celtaidd y Brifysgol, a rhaglenni newyddion Radio Cymru, i Alys a Tanwen yn sgwrsio. Mae'n oll yn rhyfeddu o plentyn yn gallu bodoli a neb yn gwybod ei hanes. Mae wedi mynd yn anghof nid bod neb yn sicr o'i bodolaeth hi, ymhell cyn ei marwolaeth. a'r hyn sydd falle'n ddiddorol wrth i ni drafod yw penderfyniad Mared i warchod y merched rhag weddill y byd, a rhag dynion yn benodol, a'r ffaith nad yw hynny wedi bod yn llesol i'r un o'r ddau blentyn. Mae Tanwen, er ei bod hithau hefyd yn byw mewn pentref bychan a bwthyn weddol ynysig, ac yn byw mor annibynnol â phosib. yn dadlau bod angen i blant gymdeithasu, bod angen i iaith a llên i weld y byd, a bod dylanwadau ymrywiol yn llesol iddynt. Yn gynharach yn y nofel, disgrifir hiraeth Mared am ei merch goll fel y ganlyn. A nawr roedd hi'n gorfod dioddef rhywbeth gwaith nag annealltwriaeth a chwyno a holi a stilio diddiwedd y plentyn. Roedd hi'n gorfod wynebu'r distawrwydd ar ei phen ei hun, y tawelwch yn ei chyhuddo hi. Mae hi'n gobeithio y bydd y ferch fach, iaith neu llun, yn dychwelyd, am nad yw hi'n gwybod am ei Ffranc. Ond rydym ni, fel darllenwyr wrth gwrs, yn gwybod yn iawn nad yw hynny am ddigwydd. Ac er y teimlad o faich wrth siarad, a thrwy hynny ofalu am iaith leiafrifol, pwysleisir gan Mared bod y tawelwch a bod byw hebddi yn llawer gwaeth. Wrth bersonoli iaith y llên, mae pwyntio bys tuag at gyfrifoldeb pwy sy'n gyfrifol am ei marwolaeth yn anatod. Ac o ran hynny, cyfeiriad synoptig da fyddai'r gyfrol Y Llofrudd Iaith gan Gwyneth Lewis. Er nad nofel yw'r gyfrol hon, bydd hi'n fuddiol i chi fwrw golwg ar rai o'r cerddi. Um, maen nhw ar gael i'w darllen fel mae'n digwydd ar wefan y porth am ddim ar-lein. Mae Gwyneth Lewis hefyd yn personol i'r iaith, fel rhywun sydd wedi cael ei llofruddio. A thrwy ei cherddi, mae'n bwrw golwg dreiddgar ar wahanol gymeriadau i weld pwy sy'n gyfrifol. Ystyriwch y gerdd hon ar y sleid er enghraifft, Cyffes y Bardd. Fi lyfruddio yr iaith Gymraeg, rwy'n siŵr o hynny. Methais angen yr un roedd ei angen arni. Dweud dim, digon, yn llawer rhy hwyr, a nawr, tawelwch. Arestiwch fi am ddiofalwch. Methais yn lân a'i pherswadio hi i aros, bod gwerth mewn goroesi. Fe fi'n ddynes anodd, ond roedd angen hon. Dyma fy mhasbort, mwrdraeth fy mam. Felly mae llenyddiaeth, yn ôl Dan Gaden Goncrit ac yn ôl gwaith Gwyneth Lewis fan hyn, yn rhan mor annatod o barhad iaith, ac mae e'n allu beirdd a nofelwyr i fynegi eu hunain drwy gyfrwng iaith yn broblematig wrth sicrhau parhad. Ystyriwch am drafodaeth y seminar Ysgrifennu Creadigol yn ail ran Dan Gaden Goncrit. Beth mae'r myfyrwyr a Maldwyn yn dweud sydd eu hangen ar y Gymraeg a llenyddiaeth y Gymraeg er mwyn ffynnu? Yd, oes na wahaniaeth barn? Ac o ddarllen y llofrudd iaith, a yw'n werth, werth dychwelyd at dangad yn goncrit, a'i hystyried hi eto fel nofel detectif? Fi ddarllenydd wrth gwrs yw'r detectif, ac efallai bod angen cwestiynu pwy sydd wir yn gyfrifol am law, iaith neu llên ar yr hewl wledig y noson dyngedfennol honno. A'i mared y fam sy'n ceisio ei gwarchod rhag weddill y byd, neu ai Maldwyn, y fi fawr o academydd, sy'n gyfrifol? Neu a oes ychydig o fai ar bawb? Ceir awgrym gref o Maldwyn mewn helynt gydag myfyrwyr ymchwil, myfyrwraig ymchwil hefyd, ac efallai mai fe o bawb yw tad iaith y llun hefyd. Felly, wrth sôn am Faldwyn fel tad posib i iaith a llun, mae'n symud ni yn ein blaenau tuag at y, y themau, y teulu, y thema nesa, teulu a pherthnasau, neu o bosib, diffyg perthynas. Um, ac rydw i'n awyddus i drafod hyn yng nghyd-destun y dyfyniad yma o'r nofel Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros. Efallai bod hi'n nofel sy'n gyfarwydd i rai ohonoch chi os wnaethoch chi astudio hi ar gyfer eich arholiadau tygau. Yn Llyfr Glas Nebo, mae Rowena'r prif gymeriad yn gyndyn o drafod ei theulu biolegol, ond mae Gaenor, perchennog y siop drin gwallt lle mae'n gweithio, yn ffigwr mamol iddi. Ac wrth ganmol y dylanwad yna, dywed, Mae gwaed yn dewach na dŵr. ond mae yna gymaint fwy o ddŵr. A chredaf fod hyn yn berthnasol iawn o ran trafod sut mae'r teulu yn cael ei darlunio yn dan gadarn goncrit. Gallid dadlau mae'r uned deuluol mwyaf sefydlog yn dan gadarn goncrit yw'r teulu a greir gan Tanwen, Alice, Hamel a Jaco, Keith, ac nid ydynt yn deulu traddodiadol o bellffordd. o gymharu â pherthynas fiolegol Maldwyn a Tanwen, mae parch y triawd a'r ci at ei gilydd yn iachach o lawer, a cheir nodyn gobeithiol wrth gloi'r nofel, gyda Tanwen ac Alis wedi hymgylchynu gan dyfiant yr ardd, a bywyd newydd ar ddechrau iddynt, wedi'r erchyllterau difrifol. Sylwch arnynt yn mwynhau'r enw Cymraeg ar yr aderyn J, sef sgrech y coed. Os ydych chi hefyd wedi gwylio'r fideo o'r sesiwn adolygu ar-lein ar Martha Jakashenko, mae Caryl Lewis hefyd yn awdur sy'n hoffi gwneud defnydd o enwau traddodiadol adar a byd natur. A sylwch ar y gerdd Dechrau Anghofio yn y Llofruddiaeth gan Gwyneth Lewis hefyd. Ac wrth edrych ar ddiweddglo dan gadan goncrit, tybed ai creu bywyd bohemaidd newydd i'r Gymraeg mae Tanwen ac Alis, gan ail-greu'r rheolau gyda'i bywydau bohemaidd allan yn y wlad. Cofiwch fod Tanwen o bosib yn hanner chwaer i iaith a llun yr efeilliaid, a tybed ai nodyn gobeithiol sydd ar ddiwedd y nofel. delwedd sydd falle'n troi cefn ar fiwrocratiaeth, ar sefydliadau, um, ac yn edrych ar ffordd wahanol o fyw. Sylwch hefyd fod gardd Tanwen yn gwbl wahanol i ardd Mama Losin a Phwdin Mawr, a chwyn yn y gerddi hyn, yn yr ardd dan gada'n goncrit hynny, yn sgerbydau meirwon y geiaf. Fodd bynnag, cyn cyrraedd y diweddglo hwn yn dan gadarn goncrit, gwelwn nifer o gymeriadau unig drwy gydol y nofel. Mae ymwelwyr gwely a brecwast, Pwdin Mawr a Mam y Losin, yn enghreifftiau amlwg o hyn. Y ferch sy'n torri chalon a'r Americanwr hoyw, hwyll dau yn ddienw, a bron a bod bod awgrym bod y teulu heterorywiol traddodiadol yn gallu bod yn ddylanwad niweidiol. fe welwn i Alys yn siarad ei mam ar y ffôn, ac nid yw'n derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arni i ddod o hyd i'w phartner corff. Ond yn wahanol i'r nofel Martha Jack a Sianco, sydd hefyd ar, y ar eich maes llafur chi. Mae'r cwlwm deuluol yn y nofel honno, gan Caryl Lewis, yn, gwmw, yn gwlwm tyn iawn, ond mae'n llac ofnadwy, fel y gwelwn, yn dan gadan goncrit. Ond, oherwydd hyn, perthyn rhywfaint o ryddid i'r cymeriadau yn sgil y diffyg ymlyn, ymlyniad yma i draddodiad a theulu. Sylwn hefyd ar sut y manteisia Maldwyn ar ei rôl fel tad, pan fo angen, a pan fo angen yn unig. Er enghraifft, wrth siarad gyda'r heddlu, defnyddia'r esgus ei fod yn ddyn teuluol, er mwyn taflu'r llwch i'w llygaid. Officer, so ni wedi gweld y ferch, byddwn ni wedi dod yn syth atoch chi ar ôl beth sydd wedi digwydd. Yn wir, byddwn ni ddim wedi pasio merch ar ei phen ei hun yn y nos, na fyddwn? Dwi'n dad i ferch, Elin Ann. Nid dyma'r unig dro y mae'n cyfeirio at y ffaith ei fod yn dad, er nad oes dim yn dadol erbyn hyn am ei berthynas ef a Tanwen. Ac o ystyried bod Maldwyn efallai yn dad i'r efeilliaid hefyd, wel mae'r cwlwm teuluol yma, yma hyd yn oed yn fwy cymhleth. Ond gwelwn hefyd ddiffyg parch Maldwyn at Tony yn ystod y nofel, ac mae hefyd yn cyfaddef iddo hun iddo'i phriodi er mwyn sicrhau mam i Tanwen, yn dilyn marwolaeth Eleri, ei wraig gyntaf. Er bod ganddo resymeg lled garedig dros briodi Tony, gwelwn nad yw perthynas Tony a Tanwen yn un gynnes o gwbl. ar y sail bod Tony wedi trio'n rhy galed i brynu anrhegion drudfawr i Tanwen, a chynnal perthynas faterol yn unig. Ar dudalen 93, a Tony newydd gyhuddo Maldwyn o affair gyda yr hyn a alwer yn odderchwraig, a Maldwyn yn rhaffu mwy o gelwyddau, gwelwn eu perthynas tocsig ar ei waethaf, wrth i'r ddau geis, wrth i, i, tan, i Tony geisio holi i'w gŵr cefnog yn ei wendid am gar newydd. Disgrifir y ddau'n chwerthin ar dudalen 93 yn fel petai'n ddau chwerthiniad ffug llawn tyndra a dicter. Dyma briodas anhapus iawn, ac amlygir nad yw'r un o'r ddau yn gymorth i'w gilydd. Daw epiffani i Tony ar dudalen 162 o'r diwedd, o ddiflasu gyda'i bywyd materol. Dywed, bu'n chwarae rhan y wraig ddosbarth canol hen ffasiwn yn ddigon hir, yn rhy hir, ac mae'n ddiddorol gweld y pwyslais yna ar chwarae rhan. Ac eithrio Tanwen ac Alys yn y nofel, mae pawb yn dan gadarn goncrit, fel petai'n gwneud yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonynt, sef byw yn barchus a dilyn rhyw fath o drefn gymdeithasol gan ymddwyn yn rhagrithiol iawn wrth wneud. Maen nhw'n dweud un peth, ond yn gwneud ac yn meddwl rhywbeth gwbl groes i hynny. Felly, o ran y thema nesaf, mae realiti a rhith yn bethau sy'n cael eu herio'n gyson drwy gydol y nofel. Ac fel y soniais yn gynharach, mae'n digwydd drwy yn nifer o enghreifftiau o waith Mihangel Morgan. Mae nifer o gyfeiriadau bychain a chymariaethau sy'n dynodi mae profiad afriel mae'r cymeriadau yn ei wynebu. Cofiwch nodi ambell un o'r rhain ar gyfer eich arholiad llafar. Ond os ydych chi eisiau cyfeirio at olygfa benodol, mae penod 11 yn rhan 1 yn benod arwyddocâol iawn yn y nofel hon. Er, mae'n rhaid i fi bwysleisio unwaith eto, dyw i ddim yn adlewyrchiad tryw iawn o fywyd y drannau Cymraeg yn prifysgolion ni yma yng Nghymru heddiw. Dwi'n addo. Um, ond os gofiwch chi, Y bore wedi Maldwyn daro'r ferch ifanc ar yr hewl. Mae'n darlithio i griw o fyfyrwyr. Sylwch ei fod ar autopilot i raddau, yn gallu darlithio am un pwnc, ond meddwl a chynllwynio ynghylch ei gamau nesa yn ei feddwl. Fodd bynnag mae geiriau ei ddarlith, fel y gwelwch chi ar y sleid, yn ddiddorol iawn i'w hystyried. Ond onid rhywbeth dychmygol, fel dwi wedi awgrymu sawl gwaith o'r blaen, yw'r diwylliant mewn dyfynodau traddodiadol Cymreig? Gadewch i mi daflu syniad allan i'ch plith chi. Beth am gymryd Cymru fel trosiad, fel metaffôr a seilir ar y cysyniad o'r map? Ie, yeah, map meta-destunol. A gadewch i ni geisio meddwl am y Gymraeg fel meta-narratif, neu narratif is-heinol ar gyfer y map hwnnw. Ac wrth gwrs, os metafor yw Cymru, mewn dyfynodau wrth gwrs, ynghlwm wrth dwf a chwimp cenedl wladwriaeth Prydain, mewn dyfynodau eto, a fyrau dweud, yna onid yw pob cymuned yn gymuned ddychmygol, hynny yw, yn gymuned afriel. Dyma eto adleisio'r pwt y gyfweliad gyda Mihangel Morgan a ddyfynnais ar ddechrau'r cyflwyniad hwn. Beth yn union yw realiti? Ac on ydym yn wahanol i pob un ohonom? Sylwch mae rhywbeth wedi greu yw diwylliant, yw traddodiad, ac yn sgil hynny, onid yw ystyr y geiriau hynny fymryn yn wahanol i bob un ohonom? Yn ogystal â hynny, ystyriwch yn ôl at y sylwadau cynt am Maldwyn Taflyn Lewis, y dyn sydd wedi creu ddelwedd o'i hun sy'n dadfeilio'n araf bach drwy gydol y nofel. Yn wir, sylwch bod Maldwyn ei hun yn trial i ddadbwyllo'i hun nad yw'r sefyllfa yn real. Wrth iddo yrru tuag at adref yng nghar ei wraig yn araf o gofalus, ailadroddodd y geiriau, rhith yw popeth. Popeth yn rhith. Bron i fod y ceisiodd dileu ei hun, yn gobeithio nad yw'n bodoli, yn ceisio dileu i fodolaeth ei hun erbyn diwedd y nofel hefyd, a hynny yn sgil y drosedd erchyll y mae wedi gyflawni. A sylwch chi hefyd fod gryn defnydd o'r gair rhith drwyddi draw yn y nofel hon. Mae yna lawer o gwestiynu a yw'r digwyddiadau, y cyd-ddigwyddiadau rhyfedd, y pethau erchyll sy'n digwydd, yn real o gwbl? Ac angofio sut mae Mihangel Morgan yn disgrifio twyll ffuglen, Bron ei fod am i ni gofio drwyddi draw mai nofel yw'r cyfan, mai trosiad ydyw, nad yw i fod adlewyrchu yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Yr hyn sy'n ddiddorol, fodd bynnag, yw ymateb Alice i'r ffotograffau yn oriel Aberdyddgu. Roedd hi wedi gweld y gwirionedd tu ôl i'r plisgyn arwynebol, dywedir ar Dad Allen 238. Os felly, er nad yw'r llenyddiaeth yn real, mae'n cynnig drych i ni edrych ar ein hunain, i gwestiynu ein amcanion ein hunain. Mae gan lenyddiaeth y pŵer i ddangos y gwir i ni, er nad yw'n dangos realiti. Ar yr olwg gyntaf, mae'r golygfeydd sy'n ail-fyw'r noson y mae Maldwyn yn lladd y ferch ifanc ar yr hewl, yr un fath. Ond mewn gwirionedd, sylwch bod yna fanylion bach yn newid fesul darn. Sylwch ar y manylion hynny. Mae nifer o gymariaethau a chyfeiriadau sy'n achwanegu at afrialrwydd yr olygfa. Pethau bach, pethau mae Maldwyn yn ei anghofio neu'n sydyn reit yn cofio o'r newydd. Mae pwyslais ar yr allfydol hefyd, a'r deimlo fel teithiwr yn y gofod, y golau arallfydol y dashboard. ac yn cyfeiriade at ddrama arswyd, at bethau afriel ac arswydus, am greaduriaid y nos, ynghyd â'r cyfeiriade llenyddol Di Ddu, at Gynddylan ar ei dractor ac at i Jenkins yn chwilio am Land Eloy, lle nad yw'n bod. Disgrifia'r ferch fel rhif, gan eto bwysleisio mai symbol a trosiad yw hi. So felly, cwestiwn da o bosib ei holi, ac un efallai fydd yn codi gan yr arholwr llafar, yw ai nofel realaidd yw dan gadan goncrit, a gellid dadlau o blaid neu yn erbyn hynny mewn gwirionedd. Ond sylwch ar y dyfyniad yma gan Sioned Pugh William, uh, Sioned Pugh Rowlands, mae'n flin gyda fi. Techneg Mihangel Morgan yw cadw at nifer o gonfensiynau ffuglen realaidd, ac yna awgrymu dryswch a diffyg cysondeb sydd yn tanseilio ein ffydd yn y cyfrwng fel un dibynadwy, fel un y medrwn ei ddarllen yn ôl ein patrymau diwylliannol arferol. Felly ar yr olwg gyntaf, mae Dan Gadan Goncrit yn nofel ias a chyffro, yn thriller, yn union fel Y Llyfrgell gan Fflur Dafydd er enghraifft. Ond mae symboliaeth ddyfnach i'r cymeriadau a'r dirgelwch sydd wrth wraidd y nofel. Amlygar afrealrwydd y celwyddau bychan rydym ni, bob un ohonom, yn ei dweud o ddydd i ddydd, hefyd. Efallai eich bod chi wedi ymateb i'r cwestiwn 'Ti'n iawn? gyda 'Iawn, diolch', er eich bod chi ddim yn teimlo'n iawn o gwbl. A beth am ymateb i gais am ffafr gyda 'Dim problem', pan mewn gwirionedd, maen nhw lu o broblem yn sgil y ffafr dan sylw? Mae celwyddau bychan yn rhan o'n make-up ni fel pobl, yn rhan o'n gwneuthuriad ni. Mae'r nofel yma yn dangos hynny, falle yn ei ffordd fwyaf eithafol. Ac wrth siarad am reality a rhith, a falle rhagruth, hypocrisy yn benodol, dylid hefyd nodi y newid hynod ddramatig ym merthynas Mama Losin a Pwdin Mawr, cymeriadau sy'n ymddangos yn gomic ar yr olwg gyntaf, ond yn amlwg sy'n cyf cuddio cyfrinachau difrifol um, tu ôl i ddrws ei gwely a brecwast. Wrth i bawb ddod i wybod, wrth i'r heddlu gyrraedd y drws ffrent, a bawb ddod i wybod y gwir am yr erchyllterau tu ôl i ddrws caeedig i 52. Dyma Pwdin Mawr yn rhoi'r gorau i'r siarad babanaidd, plentynaidd. Pa dy ben, wyddai Pwdin Mawr. Diflanasai'r iaith chwareus. Tada, paid â bod yn gas wrtha i. Wel, paid ti bod yn dwp, de. Arna ti mae'r bai am bopeth. Sylwch ar y newid yna yn yr iaith, y rhegfeydd. Mae'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda'i gilydd, y cariad yna, wedi hen fynd a hynny fel yna. Drwy gydol y nofel mae pawb wedi sylwi ar ei ffordd anarferol o gyfathrebu mewn iaith fabiaidd, ond heb wir gwestiynu beth sy'n cuddio tu ôl i'r babaniaeth drwy'r chwarae plant yna. Serch eu Cymreictod, mae pawb yn sylwi eu bod yn byw yn ei swigen rhyfedd eu hunan. Ac yn wir, gellid eu cymharu gyda Mared, mam yr efeilliaid. Mae'r cymeriadau yma'n cuddio rhywbeth rhag y byd, yn gwarchod rhyw gyfrinach. Ac efallai bod y cyfrinachau yn ddinistriol yn sgil hynny. Ac mae Dan Gaden Goncrit fel nofel, yn un sy'n ceisio datgelu wir bersonoliaeth ei chymeriadau, yr hyn maen nhw'n ei guddio, y da a'r drwg, gan hefyd gynnig golwg ar sut mae gweddill y byd yn ei gweld. a'r sioc falle o weld nad oes yr un ohonom wir yn gallu darllen meddyliau. Fel y gwelwn yn blasu gan Manon Steffan Ross, nofel arall ar y maes llafur, rydym yn gweld y prif gymeriad drwy lyged cymeriadau eraill, ac mae'r gyfrinach yn cael ei ddatgan neu datgelu hyd yn oed, reit ar ddiwedd y nofel. Mae rhan fwyaf o dan gadwyn concrit yn cael ei hadrodd drwy naratif y trydydd person, er bod hyn yn newid weithiau er mwyn ein cadw ni fel darllenwyr yn effro hefyd. A sylwch fod serch paladroddwr holl wybodus yn adrodd y stori. Mae yna nifer o gymeriad dienw yn y nofel hon. Dydyn ni ddim yn dod i wybod enw bedydd go iawn Camel, na chwaith Pwdin Mawr a Mam y Losin. dydyn ni ddim yn siŵr am enw'r ferch sy'n cael ei lladd ar yr hewl. Pa effaith o bosib sydd gan hyn arnom ni? Ydyw e'n creu stereoteipiau o'r gymeriadau? A falle os ydych chi'n gyfarwydd â gwaith Gwenlyn Parry, y dramodydd, um, a falle gallai argymell os ydych chi eisiau gwybod mwy, bod yna fideos adolygu gan Dr Hannah Sams o Brifysgol Abertawe ar sianel, ar sianel YouTube Adran y Gymraeg Abertawe. um, yn defnyddio cymeriadau dienw fel modd o ddangos stereoteipiau, o greu teipiau o um, ystrydebau yn unig i symboleiddio elfennau gwahanol o'r gymdeithas, yn hytrach na cheisio creu cymeriadau i ni allu unieithu nhw. Dwi'n ymwybodol um, bod, pe, bod awr fach ddim yn ddigon i drafod y nofel hon. Felly mae'n rhaid i fi ddod at ddiwedd yr amser erbyn hyn. Ond fel y dywedais, mae Dan Gadon Goncrit yn nofel ag iddi gymaint o elfennau gwahanol i'w trafod. A fi'n gwybod bydd eich arholiad llafar chi chwaith ddim digon hir i drafod yr holl bethau amrywiol sy'n codi yn y nofel. Ond cyn symud at gynghorion, falle chydig o top tips ar arholiad llafar, um, falle cwestiwn perthnasol yw pam ydyn ni'n dal i astudio'r nofel yma o 1999 heddiw. Efallai eich bod chi, a dyma orffen gyda chyfoddefiad arall o'n rhan i, yn gwylio raglenni dogfen am droseddau ar Netflix, y true crime documentaries sy'n hynod boblogaidd ar hyn o bryd. Heb sôn am ddramâu ffuglenol yn olrhain hanes go iawn troseddau o'r fath, fel Des neu The Pembrokeshire Murders ar ITV. Mae'r diddordeb yn y troseddau o'r fath a hanes yn amgylchynu seicoleg llofruddion o'r fath wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwetha, neu o leia falle wedi dod yn rhywbeth sy'n fwy derbyniol i'w drafod ar goedd erbyn hyn. A felly o ran hynny, mae Dan Gwlad yn Goncrit yn nofel oedd o flaen ei hamser. Ac ceir awgrym yn y nofel erbyn y diwedd am dwristiaeth dywyll, so dark tourism, o bobl yn mynd yn unswydd i weld lle bu llofruddiaethau, a bod yna dywyllwch yn rhan o gymeriad pob un ohonom ni, Cymry Cymraeg neu beidio. Ond nid yn unig hynny, ond efallai bod modd i chi chwilio ar Hansh am drafodaethau, a drafodaethau hyd yn oed, ynghylch yr iaith Gymraeg. Ydych chi wedi gwylio fideos neu darllen erthyglau am blismyn iaith, am agweddau pobl gwahanol tuag at y Gymraeg? Oes na rai sy'n honni bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, ac eraill sy'n ymddangos yn snobyddlyd tuag at ddefnydd bobl eraill o'r iaith? Er nad yw ffonau symudol na chwaith y cyfryngau cymdeithasol yn ymddangos yn gaden goncrit, um, fel y mae'n ein bywydau ni heddiw, mae elfennau o'r nofel o ran y trafodaethau hynny yn dal i fod yn berthnasol. A sylwch hefyd bod ni'n gweld enghraifft o drosedd cysineb, hate crime yn y nofel hefyd. Mae Alice yn dod ar eith draws wrth aros am y blwch ffôn. Mae hynny'n dal i deimlo'n rhyfeddol o gyfoeth. a mae'r rhagryff yn ein, yn ein perthnasau ni gyda'n gilydd yn dal i fod yn berthnasol. Mae hi hefyd yn nofel sy'n cyflwyno cymeriadau hoiw, cymeriadau sy'n trawswisgo, a cofiwch am camel yn, berthu, yn benthyg sgert tanwen, heb ddim cwyn o gwbl. A mae cymeriadau ffeminyddol fel Mared a Tanwen yn gweld bod angen newid mawr ar drefn y byd. Felly, i gloi, dyma ychydig o dips, ychydig o gynghorion ymarferol ar gyfer yr eich arholiad llafar chi. Yn gyntaf, efallai bod hyn yn rhywbeth lled syml hefyd, ond sicrhewch bod gyda chi ddigon o ddŵr i yfed, a dŵr, nid pop, dim byd sy'n mynd i achosi'ch tafod chi sychu'n grymp. Cofiwch hefyd siarad yn araf ac yn bwyllog. Gwnewch bywyd yn haws i'ch hunain. peidiwch â brysio trw'ch geiriau neu byddwch chi'n baglu. Dyma bethau bach ymarferol fydd yn gwneud bywyd fy mryn yn haws ac yn gwneud y profiad yn, yn well i chi hefyd. Y prif beth arall i'w gofio, wrth gwrs, yw nad anghenfil yw'r arholwr, person just fel chi a fi. Bydd hi neu hi eisiau clywed eich argraffiadau chi o'r nofel, A dydyn nhw ddim yna i'ch dal chi mas, na gwneud bywyd yn galed nac yn lletchwith i chi. Os byddwch chi'n gallu cofio'r prif linynnau straeon, perthynas y cymeriadau a'i gilydd, y themâu yma, fel i ni wedi trafod heno, a mynegi eich barn yn onest ac yn glir am y nofel, gan ddefnyddio tystiolaeth o ddigwyddiadau'r nofel, byddwch chi'n wych. Ac os ydych chi hefyd yn gallu cyfeirio at farn adolygwyr a beirniaid llenyddol hefyd, byddwch chi'n sicr yn gwneud argraff dda ar yr arholwr. A defnyddiwch rai o'r dyfyniadau sydd ar y sleidiau yma dwi wedi rhannu heddiw, a mwynhewch y profiad o allu trafod yr hyn rydych chi'n ei ddarllen. Dewch â'ch cyfeiriadau synoptig i mewn. Um, ac eto, eich arholiad chi yw e, dod i glywed chi mae'r arholwr. felly mwynhewch y cyfle yna i rannu'ch barn. Ac wrth gwrs, wrth adolygu, gwnewch restrau di-ri o'r hyn sy'n digwydd ym mhob pennod. Gwnewch ddiagramau a mapiau meddwl, ewch amdani, ond gallai'ch sicrhau eich chi'n barod, o dreulio dosberthiadau lu yma yn astudio'r nofel, byddwch chi'n gwybod mwy nag ych chi'n sylweddoli, hyd yn oed heddiw. Ac wrth ail ddarllen y nofel cyn yr arholiad, Peidiwch â derbyn dim yn ddi-gwestiwn, fel Ellis Wyn, y gyrrwr tacsi. Cwestiynwch bopeth, ac ystyriwch a gwyntyllwch, ac ewch amdani. Felly yr unig beth sydd gen i i ddweud erbyn hyn yw diolch o galon eto i Ffion am y gwahoddiad, diolch o galon i chi am ddod i'r sesiwn, a phob lwc i chi gyda'r arholiad llafar.